nka Kɔmhyɛni a ɔtwa toɔ Muhammad sɔlɔ lɔhu ala alihi wa salam, ne fiefoɔ, n'akyidifoɔ, ne yerenom ne ne Swahaba nom, ne akɔmhyɛfoɔ mpempem a Otumfoɔ Nyankopɔn somaa wɔn ba asaase so nyinara, ne wɔn a wɔbɛkuta ɔkɛseɛ n'ano asɛm de akɔsi atɛmmuada. Otumfoɔ Nyankopɔn ne nhyira, n'adom, n'ahummɔborɔ nka yɛn nyinara. Anuanom agyidifoɔ. Ɛm sɛ yɛhyɛɛ mo bɔ sɛ Nyankopɔn boa yɛ program no yɛbɛtoa so but momfa nkyɛ yɛn ɛnyɛ yɛn a light no nansa yi from Monday ɛbɛsi ɛndɛ a me ne wo kasa yi yɛfa no anɔpa a yɛn nsa nka biom gye sɛ anwummere yɛba bɛda ansa na ɔmo asɔ ama yɛn nti na yɛntumi ntoa yɛn program no so but ɛndɛ deɛ Nyankopɔn adom ɔmo mfaeɛ nti na yɛyɛ saa video kakra wei na yɛn nyinara. yɛde asua adeɛ wɔ Tumfoɔ Nyankopɔn ne nsɛm mu. Nyankopɔn ɔmmoa yɛn. Anuanom agyidifoɔ, nsɛm bebree wɔ hɔ a ɛsɛ yɛnka ho asɛm. Bebree, mo ara monim, bebree. Ba ɛnnɛ no, before mbɛhyɛ aseɛ no, ma menka justice ɛho asɛm, adil ɛho asɛm, ɛna mabɛhyɛ aseɛ. Adeɛ fɛn sɛ justice, Islam antoto ne fam koraa, wantoto n'ase. Nti Islam de justice de agyina soro paa, ɛfiri sɛ justice yɛ adeɛ a ɛfiri hɔ a biribiara nkɔ yie. Aane. Nti Otumfoɔ Nyankopɔn wankɔmande even justice nkoa mpo sɛ yɛnyɛ just but yɛnyɛ pɛrepɛre. Ɔno ankasa Otumfoɔ Nyankopɔn, sɛdeɛ Kɔmhyɛni ka kyerɛɛ yɛn sɛ, Otumfoɔ Nyankopɔn no ɔwɔ dini ahodoɔ anaa abɔdini ahodoɔ baako baako, ninety nine. Ɛmu baako yɛ Al-Adil, the Just. Nti ɔyɛ Just God. Ɔyɛ Nyame a ɔyɛ pɛrepɛre. Sɛ wate aseɛ? Ɔyɛ Nyame a ɔyɛ pɛrepɛre, ɔmpɛ nsisie wɔ ne biribiara mu. Wotumi tie Qur'aan a, Qur'aan ne kasa no a ɛka kyerɛ sɛ wama Allah wama Rabbuka bidhallaamin lil abiid. Ɔno Otumfoɔ Nyankopɔn ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛsisi n'akoa bi mpo da. Ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛsisi n'akoa biara. Nti Kɔmhyɛni kyerɛkyerɛ mu ara kɔkaa sɛ, Nyankopɔn, ɛnyɛ ade atemmu ada koraa mpo no, ɔde obi bɛkɔ amanehunu gya mu hɔ, gye sɛ ɔno ankasa ankasa nipa no, Nyankopɔn akyerɛkyerɛ nnoɔma mu ma biribiara ada adi pefee ma ɔno ahu sɛ ampa ɔfata sɛ ɔkɔ amanehunu gya mu hɔ. Aane. Nti Otumfoɔ Nyankopɔn, Ɔhu yɛn nyinaa mmɔbɔ. Anuanom, sɛ wohwɛ justice ne gyinaberɛ a Otumfoɔ Nyankopɔn de gyinae wɔ Islam a, one, Imam Ibn Qayyim, Rahimahullah, ɔse, Ɛnam pɛrepɛreyɛ, justice, so nti na Otumfoɔ Nyankopɔn somaa akɔmhyɛfoɔ ne asomafoɔ no nyinara. Nyankopɔn ansoma akɔmhyɛfoɔ ne asomafoɔ no biribiara nti gyesɛ pɛrepɛreyɛ nti. Books ahodoɔ Otumfoɔ Nyankopɔn sianeeɛ

Ebi te sɛ Suhuf Ibrahim a ɔde maa Anabi Ibrahim, Alaihi Swalatu Wa Salaam, ɛne books ahodoɔ nyinaa, ɛne deɛ ɔde maa the last and final messenger, that is Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallam, the Qur'an or the Furqan no. Nyankopɔn nsane books no nyinara for any purpose except for one reason and that is because of justice. Pɛrpɛr yɛ ntia. Ɔkae no wangyina hɔ because wonim sɛ Nyame asɛm ɛne ne nkyerɛkyerɛ deɛ wokasa a na wama ngyinasoɔ baabi a wogyina. Nti according to ɔno ɔse Nyankopɔn soma akɔmhyɛfoɔ no nyinara ɛna osiane all the divine books because of one purpose and that is justice ɛna okotu verse.

a Otumfoɔ Nyankopɔn ma ma saa akɔmhyɛfoɔ wei yɛɛ saa miracles wei, nsɛnkyerɛnne wei nom, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn a na wɔn wɔ hɔ at that time no, wɔn bɛhu sɛ ampa wei yɛ clear a ɛkyerɛ sɛ nipa no ɔfiri Otumfoɔ Nyankopɔn nkyɛn, Nyame na asoma no. Malamfoɔ binom nso tafsir se, Bayinat no, deɛ emu da hɔ no wɔ ha na Nyankopɔn ka ho asɛm no, egyina hɔ ma Ɔno Otumfoɔ Nyankopɔn N'asɛm anaa Ne nsɛm a Ɔde soma akɔmhyɛfoɔ no, because Nyankopɔn Ne nsɛm no emu da hɔ, som Nyankopɔn baako pɛ, emu nda hɔ, emu da hɔ. Mennya nyame foforɔ biara nka me ho, emu nda hɔ, emu da hɔ. Menwie adeɛ, emu nda hɔ, emu da hɔ. Nti ne mmaransɛm ne ne nsɛm no a ɔde somaa akɔmhyɛfoɔ no, emu da hɔ. Mɛmbɔ adwaman, mendi wo yɔnko ho kɔnkɔnsa, dɔ wo yɔnko, kyerɛ sɛ ne nyinaa, nsɛm no nyinaa, emu da hɔ fua pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Enti Otumfoɔ Nyankopɔn toa so no, ɔse, Wa anzalna ma'ahumul kitaaba wal mizaan. Afei Yesianee Nwoma de kaa wɔn ho, ɛne scale, mizaan. Sɛ wokɔ tafsir a, mizaan no, scale no, egyina hɔ ma justice, pɛrepɛreyɛ. pɛrepɛreyɛ nti, Otumfoɔ Nyankopɔn se, One, Ɔsomaa Asomafoɔ no with Bayyinat, miracles, nsɛm a emu da hɔ, ɛna Ɔde books de ka wɔn ho. So ate aseɛ? Ɛna Ɔde Mizan de ka ho, Ɔde pɛrepɛreyɛ de too hɔ, for what?

Enti na sɛ wohwɛ a, adeɛ biara a Nyankopɔn bɛka sɛ adeɛ wei ɛyɛ haram ma monyɛ na ɛyɛ because of injustice. Fa w'adwene to fam na dwene yie paa. Na mema wo example. For example, ɔse mɛnsom nyame foforɔ ɛnka ne ho. Sɛ wosom nyame foforɔ ɛka ne ho a, ɛyɛ injustice. Example, ɔne Nyankopɔn na ɔbɔɔ wo, w'aduane ɔno na ɔma wo, ahome ɔno na ɔma wo, biribiara a ɛwɔ asaase yi so ɔne Nyankopɔn na ɔde ma wo. Ɔse, Wa aataakum Ɔno Otumfoɔ Nyankopɔn wama mo deɛ mosrɛ no biara, Ɔde ma mo. Nsuo, Ɔno na Ɔtɔ. Asase a ɛda hɔ, Ɔno na Ɔde too hɔ. Aduane a yɛdi, yɛdua, Ɔno na Ɔma ma ne fifiri. Na sɛ Ɔyɛ wei nyinaa ma wo, na wokɔ kɔsom abɔdeɛ a wanyɛ saa adeɛ no ama wo a, waa wohu sɛ ɛyɛ injustice. Wohu? Ɛyɛ injustice. Nti na ɔkasa de afa saa deɛ no ho no, Arabic kasa yɛfrɛ no sɛ shirik. Ɔkasa de afa shirik no, ɔse dɛn? Inna shirika la dhulmun adhim. Nokorɛ nokorɛ sɛ, wode biribi bɛbata ɔno Otumfoɔ Nyankopɔn ho asom no no, ɛyɛ injustice, ɛyɛ nsisie, ɛyɛ cheating, ɛyɛ bɔne kɛseɛ. Mɛma wo another example. Ebi te sɛ adwamanbɔ, ɛyɛ injustice. Wobɛbisa sɛ na adwamanbɔ nso deɛ injustice de bɛn na ɛwɔ mu? Ah, injustice wɔ mu. Injustice a ɛwɔ mu ne sɛ aketeesia no a wo ne no ɛbɔ adwaman no, wokɔhyia aketeesia no wɔ abɔnten no, sɛbesɛbe, ɔmfiri dua mu ɛna ɔbɛsii hɔ. Ɔwɔ maame, ɔwɔ papa,

Nti nyɛ awi nko ara ne sɛ woakɔ obi dan mu na woakɔfa n'adeɛ bi a woammɔ no amanneɛ, wokɔfa obi nso ba na woammɔ no amanneɛ na ne no hyehyɛ hɔ no, ɛno nso yɛ injustice, ɛyɛ korɔno. Ɛne sɛ yɛde bɔne ahodoɔ nyinaa Nyankopɔn sɛ me anyɛ no nyinaa de ba bɛtoɔ na sɛ yɛabaabaa mu a wobɛhu sɛ ne nyinaa deɛ ɛdi mu akoten paa yɛ injustice. Ntsi Nyankopɔn se, Ɔsoma akɔmhyɛfoɔ no nyinara de nsɛm, miracles, verses, signs a emu da hɔ a ɛyɛ clear, ɛna ɔsan nso de divine books de ka wɔn ho de baeɛ, ɛne the scale, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adasamma nyinara bɛ keep upon justice. That is why all the books, all the prophets were sent and Imam Ibn Qayyim n'asɛm a ɔka wɔ ha no ɛyɛ nokorɛ hundred percent, mi'a fil mi'a, hundred percent. Nti Otumfoɔ Nyankopɔn ankasa ɔkasa wɔ ne hadith Qudus baako mu Yɛka sɛ Hadith Qudus a, sɛ mo ara mo nim, Hadith a Otumfoɔ Nyankopɔn no ankasa ka kyerɛ Kɔmhyɛni no direct. And this is one of them, wobɛnya no Sahih Muslim Hadith number 2577. Wobɛnya no wɔ Arabic version no normal no no, English version no ɛyɛ book 45 Hadith number 70. Otumfoɔ Nyankopɔn N'asɛm a ɔkaa yɛ nie, Hadith no is narrated by Abu Dharr, Radi Allahu Anh, ɔse Kɔmhyɛni Muhammad Sallallaahu Alaihi Wasallam se, Otumfuo Nyankopɔn Kokuroko no, ɔse, Ya Ibaadii, Hadith wei yɛ known to many of us, Ya Ibaadii, Me nkoa yi, Inni Harramtu Dhulma Ala Nafsii, Mayɛ nsisie Haraam de ama me ankasa ankasa Otumfuo Nyankopɔn no, Mayɛ nsisie Haraam de ama me ho. Nti Otumfoɔ Nyankopɔn nnsisi obi. Inna Allaha laa yadhlimu nnaasa shay'an walakinna nnaasa anfusahum yadhlimun, Nyankopɔn nnsisi obiara da, na mmom adasamma yɛn ankasa na yɛbɛsisi yɛn ho. Bɔne bi a yɛyɛ biara, ɛyɛ nsisie. Ada ɛde ma yɛn ho anaa ɛde ma obi.

Mma obiara nsisi ne yɔnko. Ɔyere, mma ɔnsisi ne kunu. Okunu, mma ɔnsisi ne na ɛfɛn sɛ ne yere. Papa, mma nsisi nkwadaa no. So ate aseɛ? Sɛ woyɛ leader a, mma nsisi followers no. Ɛwɔ kwan biara so. Nyankopɔn sɛ haram. Wodi dwa, hwɛ yie na nsisie biara ambam. Ane, edwadie no bɛtumi ayɛ haram, ba nsisie bi kɔkɔ wura mu pɛ, asɛm ato.

Otumfoɔ Nyankopɔn ne mmara no a yɛfrɛ no sɛ Shari'ah no, ɛyɛ mmara a ne fapem, ne foundation, gyina Hikam, nyansa, wa Masalih al-Ibad, ɛne the people's interests and benefit, deɛ ɛbɛboa amanfoɔ nom, so ate aseɛ, anaa ɛbɛyɛ mfasoɔ de ama adasamma. Fil Ma'ash wal Ma'ad, ɛwɔ ewiase ha ne atemmuada. Wa hiya adlun kulluha, sɛ woka Nyankopɔn ne mmara nsɛm ne laws a ɔde ama yɛn no ne nyinaa woka de bɔ mu a, ne nsɛm no a, wobɛhu sɛ adlun kulluha, ne nyinara is based on justice. Justice.

Mmara biara a yɛbɛka sɛ wei yɛ Nyame mmara, anaa asɛm bi si na yɛde mmara bi bua na yɛka sɛ wei yɛ Nyame mmara a ɛbɛfiri pɛrepɛreyɛ mu, justice mu, de akɔ injustice mu a, wa ani rahmah ila biddiha, na ɛbɛfiri ahummɔborɔ mu de akɔ ɔhaw ne ateetee mu, wa anil maslahah ilal mafsadah, na ɛbɛfiri benefit mu, nkɔsoɔ mu, de akɔ ɔsɛeɛ mu ne ɔhaw mu, wa ani lhikma ila labath, na ɛbɛfiri nyansa mu de akɔ deɛ nyansa biara nni mu a. Ɔse, Falaysat min ash-shari'ati wa in udkhilat fiha bit-ta'wil, Ɛnka Nyankopɔn mmra no ho sɛ deɛ ɔrekyerɛkyerɛ mu no ka sɛ ɛyɛ Nyame mmra koraa a, no, ɛnka ho. Cause Nyankopɔn mmra no, ɛmfiri justice mu nkɔ injustice mu, ɛna ɛmfiri sɛbe

Na video no, mesrɛ mo, afei na meba bɛka ho asɛm paa. Asɛm a maba bɛka afa ho no, ɛdɔɔso, but yɛbɛfa no nkakra nkakra nti obiara ɛnya aboterɛ. Mesrɛ mo, obiara ɛnya aboterɛ. Na mama yɛmfa abufuo anaa ɔtan mfa nkasa anaa yɛmfa nyɛ nneɛma bi a ɛnsɛ na ɛmfata. Mesrɛ wo. Yɛn nua bi a yɛfrɛ no sɛ Tikya Aibi, ɔde business bi de aba abɔnten a yɛfrɛ no sɛ Chai Business a sɛ nka wohwɛ a, yɛn nua no intention deɛ ɛyɛ good. Ɔpɛ sɛ ɔboa the Muslim youth sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nka obiara bɛnya adwuma na obiara bɛnya sika de agu ne bɔtɔ mu. na obi atena asase so pɛpɛɛpɛ anaa fɛfɛɛfɛ, na mmom according to ne nkyerɛkyerɛ mu a ɔde rekyerɛkyerɛ business no mu no, yɛregyɛgye no according to ɔno ne nkyerɛkyerɛ mu. Ntam sɛ hwɛ video no. According to ɔno ne nkyerɛkyerɛ mu no, wohwɛ a nneɛma bi ntwa yie. Nti number one point a me raise wɔ ha sɛ nsisie bi hyɛ ha sɛ wo register VIP bi a yɛwɔ sika bi a yɛbɛte a yɛbɛka akyerɛ sɛ saa sika no yɛde rente online shop de ama wo na yɛ rente shop no de ma wo a wofiri mu a wo nsa nka saa sika no biem. Wohu sɛ injustice aba ha. Monhwɛ hɔ. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asɛm a mereka yi, mentumi nhwɛ Allah hɔ na mentwa wo ntorɔ. Ɛyɛ nokorɛ na wode wo kakraba abɛto mu no, me ara na mɛyɛ biribiara de ama wo. Wo deɛ ara ne sɛ, sɛ VIP tour no ara wopɛ sɛ woyɛ a, wobɛsɛnde seven hundred and seventy no, na mmom ma kakra ɛntɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me nso mɛsɛnde ama nnipa no na wɔatumi aregister wo. Na bosome biara, sika no bɛba me hɔ. wo deɛ ɔba abra bɛgye no me hɔ sɛ wopɛ sɛ bosome biara ɛsɛ ne osika ma wo so akwan da hɔ bosome biara no sɛ wo abusuani bi wɔ Ghana tikya bi mmea nkasa mɛfa fon na osika no ba mas masɛnde de ama obusuani no tiatiatiatiatiatia ɛnyɛ VIP tu nkwa ne ɛwɔ bi ma na ɛnyɛ 7 million 70 cities nkwa ne ɛde starte yɛ saa wɔ VIP 3 ɛno no wode 1540 which is almost sixteen million ɛna wode bɛhyɛ aseɛ sixteen million wode hyɛ aseɛ a wɔn bɛyi five hundred and fifty five point five na wɔn nso bɛfa bosome mmienu pɛpɛpɛ na wate wo ka adɛn nti na bosome mmienu pɛpɛpɛ na wate wo ka ɛsan sɛ ɛno no bosome biara no sika a wobɛnya no ɛyɛ two point thirty one which is two hundred and thirty one Ghana cedis mfasoɔ no no yɛde wo sika no di dwa na yɛde abrɛ wo abrɛ biara pɛ sɛ wofirim biara wo so wotumi firim wofirim a deɛ wontumi nyɛ ne sɛ ebia wode vip three na apɛ sɛ ɔregister ana wode sixteen million baeɛ ne yɛ register wo nti yɛ register wo na ade kyeeɛ anaa ne two days time na ɔso pɛ sɛ wogye adwuma no sɛ ɔso pɛ sɛ wogye adwuma no a wontumi nya of sixteen million biam ɛsiane sɛ wɔadi kan yi five hundred and fifty ɛne wɔn dea wonya ka sɛ wobɛba mu biara wɔadi kan yi ɛno no nti nka woyɛ adwuma no a anaasɛ ka woma mode sika no di dwa ma wo deɛ a ɛneɛ nka wo sɛ mmienu pepɛ no wate wo ka ana wo sɛ wogyaa yi nti wogyaa yi deɛ ana sɛ woabɔ ka no no Saa Five Hundred and Fifty no deɛ wo nsa nyɛ dɛn nka biem, na mmom no sɛ wotwɛn nya aboterɛ a, bosome mmienu pɛpɛ na ɔte wo ka. Deɛ aka nyinaa yɛ mfasoɔ nko ara. Enti sɛ fa.